Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru wa Ufanisi Beauty College ũrĩa nĩ mũmemerekia njũgua wa cira nĩ akorwo akĩũrio ciũria nyingĩ na abatarania kwĩyanĩka maitho-inĩ ma wa kĩrumba kĩhenjo na mũthikĩrĩria

ngĩhũrĩra njoroge ihenya ta kũrahĩa no nĩ waigua Mm. nĩ waigua ũndũ njogu wa njoroge anĩrĩra Eh, Eh, tũkĩona mweke wa ũndũ ũngĩ mũgĩthiĩ kuo sande ĩno ĩngĩ twarĩ kũu twaina ĩ tũtigete ũhunjia ũgwĩtwo kamwec akĩhunjia kĩ- kĩraihu Eh, nginya ũkanoga Ĩhĩ. tondũ ũroria marĩrikia rĩ igayo Oyo, ĩhĩ. igayo Ehe. unfortunately gwakinya nĩ kũgaya Eh. wokire rori ĩkĩhingũrwo yaiyũire mĩgate Ehe. so rĩu ningĩ ti mbeca iraheanwo nĩ mĩgate sande ĩyo ĩĩ sande ĩyo tũkĩoya mũndũ mĩgate ĩrĩ ĩrĩ Ĩĩ. niĩ tũgĩgĩthiĩ hostel na tũkĩamba tũgĩthiĩ tũkĩhihinya ũmwe Ĩĩ. tũgĩtigwo na ĩtatũ Ĩĩ. tũkĩgĩa karĩko na njoroge we ndaikaraga hostel ahaũcĩtwo nĩ mũndũ wa na kwao gĩcagi wamũhete ũikaro harĩa ngara

Eh. ma gĩsiasa na eh. matigaine ma eh. kĩbũrũri na rĩrĩa irũa rĩu rĩathomirwo rĩ mm. nĩ ũhoro ũmwe ndahũthĩrire kũiguithia aciari akwa mm. nĩ mwakĩigua nĩ ndĩrathoma kũrĩa mohoro-inĩ nĩ ndathomwo mawoni makwa koguo ũndũ ũcio nĩ ũndũ nyendaga na ngĩona hau mũthee akua no ũritũ ũrĩa wagĩrĩire mm-hmm. ah, Ati urandikire Ii, Michael Njogu kutoka Karatina maoni yake githo mwega hau na iyo yari imwe ya bargaining power na Yes. hindi ino turorura ndirathiururukia mutu Ĩ, thutha wa gukorwo thomete ngarikia ino ndirathiururukia mutu ni ndandimbitie riu kwandikaga ndi serious ngandikira both

word by word Yeah. o ũrĩa ndĩrandĩkĩte ũndũ ũcio nĩ waheaga mwĩhoko mũno ngona Wow. harĩ ũndũ No thĩinĩ wakwa- ũgatobora. harĩ ũndũ thĩinĩ wakwa na ngai enda ũndũ ũcio no ũkagĩa mweke rä u mwico mwico nä å gwä two kå rä a ceceni ä no wa- wethwo nä njogu nä njo- nä må ndå å gwä two njonju wa werå ĩngĩ na tũkĩambĩrĩria wĩra na twambĩrĩria wĩra wĩrutĩri wakwa mũnene warĩ wa gũtigĩrĩra nĩ ndacokeria baba mũkũrũ taito yake Wow. koguo ndambirie

ĩgĩkinya gũthinĩkana mm. ceceni ĩyo twarutaga mm. yambĩtie Mbaca FM gĩcoke gĩtwo Countryside FM ĩndĩ ĩyo yathinĩkanaga mm. nĩ ndakorirwo ndarĩkia thiirĩ na ũgacokerio taito na ngacokerio taito na mũthuri ũcio akĩnjĩra nĩ akenio nĩ wĩrutĩri wakwa akĩnjĩra na teithia andũ aingĩ mũno na maticoke na thutha tondũ ona ndũkĩrĩ na mũrigo wayo to ti yaku taito waigua

ĩĩ ndaririkana nä getha tå thiä wakwa baba na wathire kå tå thi tå kä rä kagia ĩĩ Eh, ndaririkana ndakĩrĩ ndambĩte ngakorwo ndĩ head of news Yes. ngĩcoka ngĩtuĩka head of radio na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũndũ wĩtagwo mũthoni wa kĩrumbarĩ eh, ahoririe microphone agĩkimĩthũrana na mũndũ ũgwĩtwo Kezia wa Kariũki eh, ina nĩrĩ ici no no no no wakĩgua nĩ mĩaka ĩrĩkũ Ĩĩ, nĩ twarĩ o irĩtu anini ona tũtiakinyĩtie mĩaka kĩbaũ rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ mwarĩ jampi ũguo rĩ Yeah. mwathiaga eh, gwĩka atĩrĩ mwathiaga mm, ithuĩ tũrarũgarũga nawe he mathirĩ ũrarĩha mwathiaga kũrĩa ngũkũ na soda mũirũ harĩa roast house rĩ na bracelet ĩĩ rĩ Ĩĩ. eh, niĩ na niĩ nĩ gũteng'erania na mathiĩ Kamaka. no akĩigua Eh? Ndũngĩakire- Kwĩ hĩndĩ ndeyĩtaga ndũngĩa- rĩrĩ. ndũngĩakiagire gũtũhe marũa ona twakunyana ĩĩ gwĩ ndeyĩtaga atĩ the most indebted young person nĩ ũrĩa ndonaga ndĩ na mathirĩ maingĩ matigaine rĩu thutha ũcio Kũu nĩ thutha- gwakobobana. gwakobobana. na hĩndĩ ĩno gwakobobana rĩ eh, rĩu no akĩona ndĩrakĩũĩkaine ũguo ndĩroĩkaine Mm.

ngikora njoroge ngimwira tuingire ngimwira ndoka riu ndituike partner twambie wira tukiharuruka gikomba kindwara kwa mutumia wetagwo wa kabui tukiungania topu tugiuka twakinya ngara njoroge akinjira riu kindu kia mbere ni kumenya kwanuka guku Taps na mia mia mia mia mia. Kija ari ka undu urabataro uthiore rurimi. Na hindi uma muthomi wa mohoro. Kija muthomi wa mohoro. Munene wa ceceni. Munene wa wa kiru. Wa wa kirush. Na George acio na mzima mzima na agathaia. Hey, George ni akoretwo umite. Agathaia Dennis. Eh. So I was I was never senior to George. Ah, eh. Uh-huh. Eh, ni akoretwo umana agacoka. Riu ni ithurandi riu na ithuĩ kuu twina recho kuria. Eh.

oh my god Ĩĩ, twarĩaga harĩ top 50 Ĩĩ. na wĩra ũcio nĩ watũ sustainire mĩeri ĩigana ũna mũndũ ndĩ- itehithire mũno rĩ madamu ũyũ thomaga niũ cigũkũ kameme tv wĩtagwo gathoni wa ng'ang'a Eh, onake mũtanaingĩra kũrĩa countryside rĩ kwĩ ndĩa rutaga wĩra ĩrĩ mbahaca athoma mohoro ma gĩthweri hĩndĩ ĩyo twarutaga wĩra nake

No, No, ũcio ndiehithire ndona Paris rĩa kerĩ rĩ we ndwĩhithaga ndiamwĩhithire no rĩu na niĩ nĩ wa- andigĩire igana niĩ wanyona Ĩĩ. ũkaingĩra rungu rwa kotoni Ĩĩ. na rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ warĩ mũki mũno so rĩmwe twagũcitũkagĩra wĩ- wĩ- wĩ hakuhĩ na nĩ ndĩragũra Ĩĩ, ĩĩ, twagũcitũkagĩra wĩ hakuhĩ so nĩyo rĩmwe huru

nä twonanire nake Wow. muthenya wake wa mbere guthoma mohoro Mm. kwarä mweri inyanya Mm. wa gatatå Mm. 2010 Yes. Nĩ atho-

eh, muthuri ti George ngatho muno ri mm. undu uria wanyingirire muno ni ati thiini kuma muthenya uria ambirie mm. na uria ndaingirie tondu ni ndaingirie the following year mm. July 4th mm. mm. hau hena span ya mieri ikumi na itandatu mm. thiini wa mieri iyo ikumi na itandatu mm. ndamuhurire thimu makiria maita magana meri na ndanogaga ndagaga kuoya na agakuoya ni ahuragira back mm. na akahe mwihoko wow. na muthia muthia we uri haria ngara ni riu ndi ngara mm. kwanũka kwanũka na kå hitha wa kä ruci ĩĩ hĩndĩ ĩmwe- ihĩngä ca iria cia kå ngä mũno nä niä Ĩĩ. early 2011 that is now exactly 10 years ago early 2011 tukirana na njoroge wa kimani tuthi tukendie kure na ikuru na twathi wira ugikorwo wi mwega tukiruta wira mwega tukirana tucoke ku another day unfortunately the other day kwarĩ na cartel mm. ya ya ĩrĩa yaheanaga yakinyagĩra mũndũ makinya mm. na ikuru kũrĩa mm. harĩa ũkwendia mm. twakinyĩirwo makinya merĩ tũgĩtio magana matano mm. na tũtiarĩ na magana macio matano mm. twatigĩtie magana merĩ mm. na nĩ twagimirwo biũ mweke wa kwendia mm. topu citũ mm. twaimwo mweke wa kwendia tũkĩra na magana maya merĩ tũtigĩtie tũcoke

njoroge yarĩirie mm. na gĩtũkobera mbia cia gũcoka Nairobi mm. tũgĩcoka na kamũrigo mm. rĩu twacoka harĩa niĩ ndagĩikaraga rĩ mm. na mũtimia rĩ mm. Eh, nĩho ndathire na mũrigo wakwa mm. na mũrigo wakwa warĩ mũhunyũku mũno nĩ rũkũngũ rũrĩa ũnganirie na, na, Ivasha to mm. na Ivasha kwarĩ na rũkũngũ mũno mm. eh, rĩu mũthenya ũyũ ũngĩ eh, mayo wa ibuati ndire agĩciĩta nduka mm. the following day agĩciĩhũra bathi gĩcoka werũ mm -hmm.

riu jonje gakĩnjĩrĩra rĩa kwĩna interview gakĩnjĩra njikie mm. njikie njikie njikie mm. ona imwe akanjĩra njikie thauti mm. uguo uguo mm. na muthia wa horo wira gituika ni woneka mm -hmm. kana ngitwo mm -hmm. interviews interview ndoka ngangite mm. no ria mwico ngitwo mm. ngirwo ni ndiroka mweke wa wira mm -hmm. na George akinjira uh, by far large mm. gutagi undu gucenjia mm. njui ni woetwo mm -hmm. gutagi undu gucenjia mm -hmm. eh, gĩgĩũka na gĩkĩamũkĩrwo wega nĩ George mm -hmm. na madam Wanjikũ wa Kibe mm -hmm. na Mr Anderson wa Werũ mm -hmm. na gĩkĩnyitĩrĩrwo wega mm -hmm. nginyagia mũthenya ũrĩa ndathire nĩ arĩa mbere mm -hmm. no mũthenya ũcio mweri inya July mm -hmm nä ndamakire må no ndanengerwo irå rä u ngä ona rä andäkä two atä indicate my reporting date mm. ngä rigå wä ra å yå na nä guo ndarutire kwetha tene kå ndå gå kå rä mm. no njä rwo atä

mm -hmm. na thutha ucio the rest is history mm. mweri muthiru mm. wa mugwanja mm. ndirakungũire miaka ikumi kameme kayo ka muingi mm. undu uria njokagiria ngai muno ngatho muno mm -hmm. ni gukorwo anginyaniirie hau mm -hmm. ona wow wow meri kiria riu inyuĩ mwĩtagwo from what to what

ukiingira mohoro-ini ma kameme actually muthenya ucio ri ndoka ri ndatuika ni ndambia ni ndambia wira no ndiambire gugithoma muthenya ucio eh ndakingiumira ndakihitukire haria ngara na riu tondu ndikihumba humbite mugaru no na ndihumbaga ndi hau ri ona one monire mundu uyu ngakayenda kaundu gacenjia riu ngigitiga ndakira njoroge wira no onekire na ndakurathimira stock eno wira wothe na muico wa mweri ucio yes

Ningĩ na tene wa mwana nĩ ira. Ũgĩte Ngĩteng'erio ndanyitwo rĩ, hmm. nĩ ndaborirwo na nĩ ndatunyirwo mbia ndarĩ nacio. Nĩ borithi? Ĩĩ. Hmm. Ndatunyirwo mbia ndarĩ nacio rĩ, nĩ ciandurire mũno tondũ mbeca icio ciarĩ kĩndũ ngiri ĩmwe na kĩndũ magana. Hmm. na nä cio mbia ciakwa cia operations cia ndirä kä ndå kä ngä ndä nakä gatagatĩ gakwa na thä na nyairobi nä ciandurire må no na hatimae nä ndahå rä ire å rä a warä mwaria wa thirikari wetagwo Dr. Alfred Mutua

akinjira athwo ni kamishina Mathew Itere arumirire issue iyo Na- Kifa- gi- gi- gi- gi- ni Ngi- vizuri kujiamini bro Yeah, exactly Ehe, ngithii haria ngi- ndarĩ na gathuti keho gakuhĩrĩirie kũhana yerũ kana rangi ũyũ ehe. Ngi- ngi- ngĩthuta wega eh, gwĩtagwo kwana kahata Fo- nde- borithi kanderi. makiaro haria Ĩĩ, ngĩthiĩ haha vigilance house borithi akamũkũnji tondũ ngari ĩyo yarĩ akamũkũnji

ndiamumenyire ndiamumenyire so uteithio uria Dr. Alfred Mutu endaga kundeithia ndwakinyanĩire ndiamumenyire no kĩraithe nĩguo kũnji- kũhura maithori rĩ Ehe. nĩ aheire ciringi magana ndiũ kana nĩ matatũ kana nĩ mana Ehe. nĩ aheire ciringi either 300 or 400 Ehe. Ĩĩ, Ĩĩ. ĩĩ ta kũhura maithori Yes.

wakorwo ũgĩthomithia muno maundu ma cosmetology mm. macio nĩ ma hair dressing mm. beauty therapy mm. barbering nail technology mm. eh, nigetha kuhe acio maroka undivided attention mm. tukiaga gukorwo tugikira kothi wow. nyingĩ mm. tugikorwo tura focus na ki mm -hmm. na cosmetology mm. na twanakorwo tureheirwo nginya andu marabatara ku

ũngĩ warĩ mca wa gĩthũrai ũgwĩtwo jack mm. na atongoria ikĩro ingĩ nyingĩ na rĩrĩa Yes. twanareherwa sponsorship Mm. tũgakĩmehehereria nĩgetha na ithuĩ tũkorwo no twanyita itemi Yeah. gũteithia Charity society work. gũteithia society Mm. nĩ wakĩigua Mm. so rĩrĩa ũhũragĩra thimũ ũkanjũria ũrĩ o mĩhango na ũmũthĩ atĩ ũrĩ obu Mm. Ĩ, ũkoragwo harĩa ngakoragwo hau Zimmerman tondũ ndĩkĩrĩ na wabici hau ta director Mm. nĩgetha tũgakĩonana na matrainers Mm. na ona gå kä rä o aciari magä å kaga gå cera Very good. Yes, hali- Tuhingire- tuhingire na gututhomera mohoro tondu ona gutire njorua turi twahe wakati ta ucio menyaga gaka nĩ gaitũ gwĩciarĩra Ĩĩ. na nĩ twathoma twathoma atĩ mwana mararĩhĩrwo bithi agaikagia agaikagia ikombe igũrũ ndarenda gũthoma kũgiginyana kũgiginyana nginya hau ũkinyĩte koguo nĩ twatĩĩka mũno nginya nĩ kũigua rũgano rwaku tũrenda tũhingire na gũtũthomera exactly na må ndå angä korwo ena kä onekire yes agatigĩrĩra nĩ wakinyĩria kĩoneki kĩu na mũno mm. makĩria mm. ũgaikara ũkĩhoyaga ngai tondũ hĩndĩ ta ĩyo ndarĩ kajiji twarutaga wĩra kajiji na mũthee mm. he kaũndũ ndekire na mũndũ bundi ũmwe akĩrigwo nĩ atendeka nĩ ndaiguire ngĩatia mũgongo nĩ ũrĩa njoire mahiga ngĩingĩra karumu kamwe na ndiĩ ndera mũthee wa kũũ ngĩingĩra karumu kamwe ngĩturia maru ngĩhoya

Enda ũtirie na mohoro. kuma kagoci mathira nginya kijambe street ũratũnyitĩra ngengeco-inĩ cia kameme kayo ka mũingĩ nĩ mohoro ma thaa tuge thaa cigana Tha- tha- Thaa mũgwanja tigarĩtie ndagĩka inya. njĩtagwo njogu